Daşary döwletlerde işläp ýören doganlarymyz haýyş edýär, dünýäniň dürli künjeklerinde işläp ýören doganlarymyz hossarlar üçin, ejeler üçin, kakalar üçin başardygymdan men hem şolar üçin ýerine ýetirip bereýin. Bilýäň, eje, dost ýarym kän. Goýmazlar öýde meni. Men gelerin garaşyber gaýybana söýde meni. Ogul gider. Galar ene, aýralyga döz geler, Gyz şatlanar, mährem ene, Arzylanyny özi görer. Är işin boýnuna alan ejizlemez, nalamaz, Il ömrüň şat gününde ejizlänem halamaz. Çydamlydyr ogluň eje, göwünler awlaryn, Ejizläýsem, ir-giç gelip. Diňe seň gapyňda aglar. Soragsyz, soragsyz, idegsiz bir ýana gitsem, Ýagyr el uj etsem buýrulan işi, Bilner, bilmez gaşlaň çytsam, Dymsaň döwlere getirip dişi. Meýlisem, eýsem dost-ýarlam bilen, Saçagyň başynda görünse bulgur, Ýaş başyň bar, jan oglum diýip iýgenseň käte, Kaka bizden bolar görersiň bilgi. Gijeler duranyp bilmesem çakgan, Odunam döwülmän galaýsa peje. Adam bol, emegiňe çykypdyr sakgal diýip käte-käte zeýrenseň eje. Ýazgarardym sizi ownukçyllykda, hem diýerdim, Başlapdyrlar gojalyk. Indi oýlanýan şor iýen isleg hakda, Başyma düşen zowjy gul hojalyk. Hakykata göz ýetirýärin kem-kemden. Niçe gezekler ow paltam degirsoň daşa. Kakam asla gaharjaňam däl eken. Ejemem igenjek däl eken asla. Şu wideony soňuna çenli diňläň gaýrat ediň inşallah hemmäňize belki peýdasy bolar. Iki müň dokuzynjy iki müň sekizinji ýylda men okuw gutardym. Iki müň sekizinji ýyl okuw gutarybam polide okuwa tabşyrdym. Okuw politden ýykyldym. Soň iki müň dokuzda-da narhoza tabşyrdym. Narhozdanam ýykyldym. Garaz Hemme daşary ýurt, hemmesi daşary ýurda gidip başlady. Klasdaşlarymyň hemmesi daşary ýurda gidip başlady. Şonda mende pulum ýokdy. Daşary daşary ýurda gitmek. Onuň iki müň sekiz bilen iki müň dokuz aralygynda Ruhybelent restorany işläpdim. Şeýdibem birazjyk pul ýygnap, soňam ejemjanyň jany sag bolsun, soňky gyzyllaryny satyp, Belorussiýa şäherindäki Minsk Belorussiýa nasionalnyý tehniçeskiý uniwersitetine gurluşyk fakultetine girdim. Jübimizde, ynanmarsyňyz-a, bir müň bäş ýüz pul, dollar pul ýokdy-da, bir müň bäş ýüz dollar. Ýokarda Allah şaýat, bir müň bäş ýüz dollar pul ýokdy. Ýöne şeýle bir, şeýle bir höwäsim bardy-da okamaga, şeýle bir höwäsim bardy. Ýöne ne dogandan, garyndaşlardan, meň kakamyň dokuz sany aýal dogany, erkek dogany bar. Giden-giden goýun-sygyrlary bar. Ne bir müň bäş ýüz dollar, bir sygryňy satsaň, iki sygryňy satsaň, şo bolýar-ow, düşýäňizmi? O döwürde-de ýöne birem kömek etmedi-de. Ýene bir gezegem aýdaýyn, ejemjanyň jany sag bolsun, ene-atalarymyzyň jany sag bolsun. Eýdip, beýdip, ofisiant bolup, ýedi ýüz dollar, sekiz ýüz dollar ýygnap, ejemiň gyzyllaryny satyp, şeýdip Belarusýa gitdim. Indi bolsa şu wideo nämä degişli? Şu wideo şu ýyl mekdebi gutarýan okuwçylar ýa-da geçen ýyl gutaryp, ondan öňki ýyl gutaryp, biziň uniwersitetlerimize okuwa girip bilmedik talyplara we daşary ýurda ýa talyplar okap daşary ýurda gitmek isleýän talyplara men özüm okuw puluňyzy tölejek inşa Allah ýigrimi otuz okuwçy Rosiýa şäherine okuwa getirjek okuw puluňyzy tölejek obşesitiýaňyzy tölejek iýip içgiňizi inşa Allah tölejek Nohut, nohut nesip bolsa. Menden Hudaý ýoly, sadaka, ýaňky gerek biziň bilýänsiňiz ýagdaý ýok ýetimje oglanjyklarymyz, gyzjagazlarymyz ýa-da bilimli bilimli çagajyklarymyz bar ýöne okuwa girenok. Şu wideo on sekiz ýaşdan ýigrimi sekiz ýaşa çenli degişli. Eger-de daşary ýurda okuwa gidesiňiz gelýän bolsa, Asyl birinji uslowiýa, attestatyňyz gowy bolmaly, ikinji, ors diliňiz bolmaly, üçünji, kompýuterden biraz düşünmeli. Men nesip bolsa sizi okuwa özüm saljak we gündiz okarsyňyz, gije boş wagtlaryňyz, sapakdan boş wagtlaryňyz biziň kompaniýamyzda, meň kompaniýamda Moskwada, Praktika geçersiňiz inşallah. Işýärsiňiz. Ýene bir gezem aýdaýyn. Gündiz okarsyňyz inşallah we galan wagty biziň kompaniýamyzda praktika geçersiňiz, işýärsiňiz. Hem okuw gazanarsyňyz, hem işden galyp pul gazanarsyňyz. Hem üçünji ýagdaýda inşallah şeýle fakultetlere salasym gelýär, IT, iskusstweniý intellekt. IT bölümde okajak oglanjyklar we gyzjagazlar. Sebäbi durmuş IT, iskusstweniý intellekt Sünnü intellekt diýilýär. Şol öňe çykyp barýar şu wagt. Şoň üçin ýaş oglanjyklarymyza we gyz ýaşlarymyza nesip bolsa özüm pul çykaryp, kömek edip Türkmenistana goşandym goşasym gelýär. Şol ýigrimi, otuz sanyja okuwçy belki-de ýene bäş, on ýyldan kim bolar? Belli belli alymly, bilimli oglanjyklar we gyzjagaçlar bolar we gelip Türkmenistana goşandymy goşup, inşallah ýene-de ekonomikasyny ýokaryk galdyrar. Inşallah meniň pikirimi meniň pikirimi gollarsyňyz diýip umyt edýän. Janyňyz sag bolsun, görjegiňiz gowy bolsun. Indi bolsa uslowiýasy özüňiz barada gysgaça ýazyp geçiň kommentariýada men Planiý planiý şunça meniň ýaşym şunýalak ýada meniň tiktogyň sopşeniýesini ýazyň şo taýda menenjerler özi barada okarsyn atestadyňyz gowy bolmaly rusçaňyz bolmaly biraz kompýuter düşünmeli inşallah nesip bolsa ýigrimi otuz okuwçyny daşary ýurda çykaryp okadyp nesip bolsa we türkmenistana bilimli paýhasly oglanjyklar we işgärleri taýynlamak planym bar. Kommentariýada özüňiz barada gysgaça rezüme ýa-da liçka ýazaýyň. Liçkada nesip bolsa işgärler jogap berer. Esselämu aleýkum, janyňyz sag bolsun, görjegiňiz gowy bolsun. Häzirki aýtjak zatlama gyz gelinler düşünmez şoň üçin gyzlar arkaýyn geçirip biler. Ýigrimi bäş ýaşdan otuz bäş ýaş çenli aralykda erkek adamlar durmuşynda iň agyr günlerini geçirýär. Näme üçin? Şu aralykda oglanlar hatda öz dostlaryny hem ýitirip bilýärler, ýekelikde galmagy terjih edýärler. Köpüsi döwülýär ýa köpüsi üstünligi gazanýar. Näme üçin? Şu aralykda oglanlar diňe gazanç hakda, diňe pul hakda, nädip maşgalamy eklemeli, Çagalamy eklemeli, aýalymy, ejemi-kakamy, ýakynlamy nädip eklemeli, nädip bergiden çykmaly, nädip bir zatlara ýetmeli diýen pikir bilen kösenip gezýärler we arkaýyn ýatybam bilmeýärler. We şu ýaş aralygynda ýa-ha erkek adam döwülýär, ýa-da erkek adam ýeňip geçýär, öňe süýşýär, üstünlige ýetýär. Eger-de sen ýigrimi iki, ýigrimi üç, ýigrimi dört, ýigrimi bäş, ýigrimi ýedi, otuz ýaşyňda We entägem eneň-ataň bilen ýaşap, olaryň berýän puluna gezip ýören bolsaň we daş-töweregiňdäki adamlar saňa birhililik nalaje deýin, hiç hiç hili özüni oňarmaýan, öýe peýda getirmeýän adam ýaly garasa, onda şuny diňle. Eger-de sen işsiz bolsaň, eneň-ataň puluna ýaşasaň, ýöne sen şoňa garamazdan zähmet çekýän bolsaň, synansýan bolsaň, iş gözleýän bolsaň günde, ýöne wagtlaýyn hiç hili seň. Işiň ugruna bolmaýan bolsa, bärde hiç hili erbet zat ýok. Käbir adam gazanjy ir edip başlaýar, üstünlige ir ýetýär, käbir adam gazanja giç ýetýär, giç üstünlige, giç ýoly açylýar. Meň özümem ýigrimi bäş ýaşymda-da sekiz aýlap işsiz gezip gördüm. Ýöne şol bir wagtyň özünde men zähmet çekýärdim, iş gözleýärdim, bir işiň başyny tutjak bolýardym. Ýöne şol wagtlar meň kakam maňa poddeşka berýärdi. Ýöne nesibeli güni geldi we meňem. Işim ugruna bolup başlady. Şonuň üçin hiç haçan eliňi üzmeli däl. Zähmet çekmeli. Eger-de daş-töweregidäkiler üstüňden gülse we sen birhili nalaje deýin ýanak diýip pikir etseler, olara üns berme, olar saňa düşünenok. Zähmet çekmegiňi dowam et, bir gün seniňem ýoluň açylar. Gyzlar göwnüňize degsem bagyşlaň. Ýöne hakyky we normalny oglan hiç haçan gyz üçin göreşilmeýär egerde oňa ýok diýilse. Gyzyň ýok diýmegine garamazdan onuň yzyna düşmegi ýada dobiwaca etmäge dowam etseň onda bu gyzyda sylamadygyň bolýar. Sebäbi gyz islänok gyz ýok diýýär ýöne oglan öz isleýänligi üçin dowam edýär. Normalny oglan üçin ýokmy ýok. Normalny oglan hiç haçan tanyşlykdan bäş minut soňra Gyza çala bir zat bolsa ýa çala ýaramasa, hemme işini taşlap, kindar alyp ylgap ýanyna barmaýar. Hakyky erkek üçin hemme zat iki taraplaýyn bolmaly. Hakyky erkek öz ýüregindäki duýgularyny aýdýar. Eger-de gyz hem islese we göwün etse, hemme zat iki taraplaýyn dowam edýär we wagtyň geçmegi bilen hemme zat gowulaşsa, ara sazlanyp başlasa, hana şondan oglan sowgat berip başlaýar, şondan yzyna düşüp başlaýar. Sebäbi. Ikitaraplaýyn, her kim özüni sylaýar we söýýär. Eger-de erkek özüni söýse, sylasa, geljekde aýalyny hem sylar, çagalaryny hem sylar. Şonuň üçin ýok diýmäge garamazdan yza düşýän oglan, dobiwatsiýa edýän oglan, meselem, gyz ýok diýýär, käbir oglana ýaramaýar, şo, şo gyz bor diýýänçä yzyna düşýär, düşýär, soňra, O gyza bolan höwes hem gaçyp başlaýar. Eger-de oglana siz, Seň göwnüme ýaraňok, yzyma düşme diýse we ol düşmegini bes etse, ol hakyky erkek we özüni sylaýar. Şu wagt janym ýanyp dur bolýan zatlara aslynda wideo çekmek planymda ýokdy, ýöne janym ýanansoň, gaharym gelensoň wideo çekmäge ýüregime düwdüm. Näme üçin göwnüme jaý däl zatlary. goýanda ýüz müňden bäş ýüz müň bir milliona çenli prosmotr alýar, haçanda men özüm satyn alyp mugut kitap paýlamda ýa-da mugut peýda zatlary paýlaýan ýa aýdýan wideolarymda kän prosmotr alanok. Prosta maňa instagramdan ýazýaňyz kitap diýip men size telegram kanalymyň ssilkasyny berýän mugutjak içinde ýüze golaý kitap bar ýene gelmelik kitap kän. Özüm satyn alýan we mugt paýlaýansyň, okamagyň üçin özem türkmen dilinde. Psihologiýa, biznes, durmuş kitaplar, islendik zat, mugt çop. Prosta dostlar, şuňa laýk goýuň şu wideo, podpisatsa ediň we instagramdan ýazyň maňa kitap diýip, mugt çop berýän. Peýda getirjek bolýan we müň manadam gazanamok men tiktokdan ýa instagramdan, prosta adamlara peýda getireýin we şu wideom köp prosmotr alsyn. dowam etmäge motiwasiýam bolar ýaly. Belorussiýadaky okap biren talyplara degişli Belorussiýa Minsk şäherindäki Şumat kanun çykdy, eger-de Belorussiýada sizde wizaňyz bar bolsa, şol wiza Rossiýada geçerli. Ýene bir gezegem gaýtalap geçýän, men ýaňy-ýakynda Belorussiýa baryp gaýtdym, meniň Rossiýada wizam bardy, şo wiza bilen Belorussiýa geçdim, maşynda geçdim özümem. Hiç sorag bolmady. Granicada on minut sakladylar, gördüler türkmen pasport, owo wizaň bar, Rossiýaň wizasy bar, owo geçip bilersiňiz, janyňyz sag bolsun, yzyňyza haçan gelýäň diýip soradylar, şony aýtdym. Indi sizem şo zatlary öwrenip bilersiňiz posolstwodan, konsulstwodan. Wizaňyzy şo wiza bilen siz. Moskwa geçip bilýäňizmi geçip bileňzokmy iki üç günlük iki üç günlük Moskwa geçip bilýäňizmi geçip bileňzokmy şony öwreniň we şu wiza näme üçin degişli Moskwadaky Moskwa magazyna gelip bilersiňiz Moskwadaky magazynda Belarussiýada gaty kän talyplar bar hemä Moskwany görersiňiz hemem meň magazynyma gelip eşik geýnersiňiz inşallah we skidkaly gowja eşik geýnersiňiz inşallah Ýa oglan köpiňizde Belarussiýada maşyn bar, taksi edýän oglanlar bar. Maşyna mindiňiz, ýedi sagat ýol, ýedi sekiz sagat ýol Moskwada bolarsyňyz. Awtozawodskoýa üç magazynyň adresi, Awtozawodskoýa üç. Ýa instagramda Tamalimitsetda ýazyp ýazyk durandyr adresi. Hemä ýene bir gezek menä Moskwany görersiňiz diýip umyt edýän. Hemem ikinjim bolsa siz Magazyna gelersiňiz, eşik geýnersiňiz inşallah, surata düşeris. Men nesip bolsa, ýene bir iki-üç hepdeden Hytaýdan Hytaýdan Moskwa barmak niýetim bar. Belarussiýadaky talyplar hemmäňize uly-uly salam. Belarussiýany ikinji ýurdum ýalak birinji Türkmenistan ikinji Belarussiýa alty ýylym geçdi. Gaty

Essalam Assalamu Aleykum Bratýa i Sestry Janyňyz sag bolsun Moskwada inşallah görüşeris Eger kim şu täzeligi bilmeýädik bilmeýän bolsa minus ýazyp bilersiň ýa-da plus ýazyp bilersiň ýa-da täzelik bilemokdym sag bol agam diýip bilersiňiz Inşallah Moskwada görüşeris.